Vagalatiya ku avanyisa ka vunharhu. Yo, Vagalatiya ma phuphula ndzi n'wina. Mi yengiwile hi mani xana? N'wina lava mi hlamuseriweke swinene ta ku vambiwa ka Yesu Kreste exihambanweni, onge hi loko swi humelerile mi ri karhi mi swi vona hi mahlo? Ndzi byeleni mhaka leyi yin'we ntsena. Xana mi nyikiwile moya hi leswi mi hlayiseke nawu xana? Kumbe xana hi leswi mi pfumeleke evhangeli? Siku mi nga yi twa ke? Xana mi nga va maphupula hi mukhuva lowu ke? Leswi mi sunguleke hi swa moya, xana mi lava ku ya hetelela hi swa misava xana? Xana leswikulu leswi mi humeleleke swi nga va swi hundzukile swa hava ke? Hakunene a swi vanga swa hava. Xana loyi a mi avelaka moya a tlhela a endla mahlori exikarhi ka n'wina u swi endla hi mhaka ya leswi mi hlayisaka nawu kumbe hi leswi mi pfumeleka evhangeli? siku mi nga yi twa xana? Tsalwa ri ri, Abrahama u pfumerile eka Xikwembu, kutani hikwalaho ka sweswo, Xikwembu xi n'wi hlayile a ri lowo lulama. Kutani ke, ma swi vona leswaku lava nga ni ku pfumela, hi vona va nga vana va Abrahama va xiviri. Matsalwa ma vurile khale leswaku Xikwembu a xi lava ku endla vamatiko va va lava lulameke hi ku pfumela. Hikokwalaho, Abrahama u tivisiwile mahungu lamanene loko swa ha ri kule, hi marito lama nge, Tinxaka hinkwato ta misava ti ta katekisiwa hikwalaho ka wena. Hikokwalaho, lava nga ni ku pfumela va kuma nkateko wun'we na Abrahama mupfumeri. Hinkwavo lava titshembaka hi leswi va hlayisaka nawu va le ku rhukaniweni, hikuva Matsalwa ma ri, Un'wana ni un'wana la tsandzekaka ku hlayisa ni ku endla hinkwaswonkwaswo leswi tsariweke ebukwini ya nawu u le ku rhukaniweni. Loko swi ri tano, swi le rivaleni leswaku a ku na munhu na un'we la nga endliwaka la lulameke emahlweni ka Xikwembu hi mhaka ya leswi a hlayisaka nawu, hikuva ku vuriwile va ku, Loyi a endliwaka la lulameke hi ku pfumela u ta hanya. Kambe nawu ni ku pfumela a swi fambelani, hikuva nawu wu te, munhu u hanya hi ku endla leswi nawu wu lerisaka swona. Kreste u hi kutsurile ekhombyeni ra ku rhukana ka nawu hi ku tiendla la rhukaniweke hikwalaho ka hina, hikuva matsalwa ma ri, A ku rhukaniwe un'wana ni un'wana la hayekiweke emhandzeni. Hi swo leswi Kreste a swi endleke. leswaku kateko lowu Xikwembu xi wu nyikeke Abrahamu wu fika eka vamatiko ha Yesu Kreste, ni leswaku, hi ku pfumela, hi amukela nyiko ya moya leyi hi tshembisiweke yona. Vamakwerhu, ndzi ta mi fanisela hi leswi humelelaka evanhwini siku rin'wana ni rin'wana. Loko ntwanano wu tiyisiwile, hambi ku ri exikarhi ka vanhu, a ku na loyi a nga wu herisaka kumbe ku engetela swin'wana eka wona. Sweswi ke, switshembiso swi nyikiwile Abrahama ni wa rixaka ra yena, a ku vuriwanga ni va rixaka, wonge hi loko ku vuriwa lavo tala, kambe ku vuriwile ni wa rixaka ra wena, hileswaku munhu un'we a nga Kreste. Leswi ndzi vulaka swona hi leswi, nawu lowu nga ta endzhaku ka malembe ya mune wa madzana na makumenharhu, a wu herisi ntwanano lowu tiyisiweke khale hi Xikwembu, ni xitshembiso xa xona a xi cukumetiwi. Hikuva loko ndzhaka yi nyikiwa hi mhaka yo hlayisa nawu, a ya ha nyikiwi hikwalaho ka xitshembiso, kasi Xikwembu xi nyikile Abrahama e ndzhaka hi xitshembiso ntsena. Loko swi ri tano, xana nawu wu tirhile yini ke? Wu tisiwile endzhaku ku komba leswi ku dyoha ku nga swona. Ku ko ku humelela loyi wa rixaka, loyi xitshembiso xi endleriweke yena. Nawu wu tile hi tintsumi, ti wu nyika muhlanganisi hi voko. Loko ku ri na muhlanganisi, swi vula leswaku munhu a hi wun'we emhakeni, kasi Xikwembu xona i xin'we. Loko swi ri tano, xana nawu wu lwa ni switshembiso swa Xikwembu xana? Ni swintsanana. Hikuva loko onge ku vekiwile nawu lowu kotaka ku nyika vanhu evutomi, Vanhu a va ta endliwa lava lulameke hi ku hlayisa nawu. Kambe matsalwa ma vula leswaku hinkwaswo swi fumiwa hi vudyoho, leswaku xitshembiso lexi fambelanaka ni ku pfumela eka Yesu Kreste xi nyikiwa ntsena lava pfumelaka. Loko ku pfumela ku nga si ta, a hi bohiwile hi nawu, hi fumiwa hi wona, ku fikela loko ku pfumela loku a ku fanela ku ta ku hlavuteriwile. Hikokwalaho, nawu a wu ri murisi wa hina ku fikela loko Kreste a tile, leswaku hi ta endliwa lava lulameke hi mhaka ya ku pfumela. Kambe sweswi, leswi ku pfumela ku fikeke, a ha ha ri ehansi ka murisi wa kona, hikuva eka Kreste Yesu hinkwerhu mi vana va Xikwembu hi mhaka ya ku pfumela. Hinkwenu lava mi nga khuvuriwa eka Kreste, mi ambarile Kreste. Hikokwalaho, a ku na Muyuda kumbe Mugriki, a ku na hlonga kumbe mutshunxeki, a ku na wanuna kumbe wansati, hikuva hinkwenu mi un'we eka Kriste Yesu. Kutani, loko mi ri va ka Kriste, swi vula leswaku mi rixaka ra Abrahama, mi vadyandzhaka hikwalaho ka xitshembiso.